א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. די וואך פרשת מטות און מסעי. אינמיטן פרשת מסעי, דער אייבערשטער זאגט אן פאר משה רבינו די מצוה פון צוגרייטן א עיר מקלט. מ'דארף צוגרייטן פארשידענע שטעט וואס אויב איינער האט בשוגג געהארגעט א צווייטע איד, וואס דעמאלטס קומט אים נישט קיין עונש מוסר ווייל עס איז געווען בשוגג, פון דעסטוועגן דאך ווייל ער האט געטון אזא געפערליכע עוולה דארף ער גיין אין עיר מקלט, און ווי די פסוק זאגט אז די גואל אדום זאל אים נישט הרג'נען, און ער דארף דארטן זיצן און וואוינען דארטן. ביז ווען? עד מות הכהן הגדול, ביז דער כהן גדול וועט שטארבן. רשי ברענגט אויף דעם צוויי טייטשן, צוויי טעמים, פארוואס דער רוצח זיצט דארטן אין דעם עיר מקלט ביז דער כהן גדול שטארבט. דער ערשטער טעם איז, ווייל דער כהן גדול איז דא צו ברענגען פאר כלל ישראל השפעות, צו פארלענגערן זייער לעבן, מאריך ימים זיין, און דא דער רוצח טוט די פארקערטע, ער מאכט לעבן קערצער, במילא פאסט נישט אז ער זאל זיין צוזאמען מיט דעם כהן גדול, דארף ער זיין אין דעם עיר מקלט ביז דער כהן גדול שטארבט. דערנאך ברענגט רש י א צווייטע טעם, ווייל דער כהן גדול וואלט געדארפט מתפלל זיין אז ס'זאל נישט ארויסקומען אזא מין תקלה, אזא מין שטרויכלונג זאל נישט ארויסקומען ביי כלל ישראל, און פון דעם וואס ער האט נישט מתפלל געווען אויף דעם, צוליב דעם איז דער איד דארף זיצן דארטן אין די עיר מקלט ביז דער כהן גדול שטארבט. אין די פארברענגען פון שבת פרשת מטות מסעי תשי ל, דאס איז געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק ל ג עמוד צוויי הונדערט און זעקס, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די רשי מיט גאר אסאך דיוקים און מסביר געווען פשט אין די רשי. צום סוף האט דער רבי אויסגעפירט מיט א געוואלדיגע הוראה בנוגע אהבת און אחדות ישראל. דער כהן גדול, דאס איז די העכסטע ביי כלל ישראל. דער רוצח איז די נידריגסטע ביי כלל ישראל, פון די וואס לעבן, די וואס איז נאך נידריגער קומט דאך א עונש מוסר, אבער פון די וואס בלייבן לעבן איז ער די נידריגסטע, און טאקע ווי דער חינוך זאגט אויף די ענין פון גלות אז דאס איז כמעט אזוי ווי מוסר, וואס לכאורה וואס א שייכות האט דער הייליגער כהן גדול מיט דער יונגאטש, דער איד וואס רחמנא לצלן איז אזוי נידריג, ער געהארגעט א צווייטע מענטש, וואס א שייכות האבן די צוויי אידן, אז מען איז תולה, מען הענגט אן, אז ביז ווען דארף דער רוצח זיצן אין איר מקלט ביז די כהן גדול שטארבט? נאר וואס דען, דאס איז דער ענין פון א כהן גדול, פון א כהן בכלל. די כהנים קומען דאך פון אהרן הכהן, וואס ער איז אוהב את הבריות, ער האט ליב יעדע איד, און נישט נאר א איד וואס איז א חשוב איד, אוהבת ישראל, אוהבת הבריות, אזא מין מענטש וואס דער איינציגסטע מעלה וואס ער האט איז דאס וואס ער איז א נברא, ער איז, די אייבערשטער האט אים באשאפן, דאס איז זיין מעלה, אפילו אזעלכע אידן האט אהרן הכהן ליב געהאט, דאס איז דער ענין, די געוואלדיגע אהבת ישראל וואס איז דא פון דעם כהן צו יעדע איינציגע איד. וואס דאס איז די רשי מרמז אין די צוויי פירושים וואס ער ברענגט דא אויף דעם פסוק. די ערשטע פשט רעדט פון בכלל אין די פאזיטיוו, וואס איז דאס א כהן גדול? דער ענין פון א כהן גדול איז צו משפיע זיין אויף כלל ישראל אז זאל האבן אריכות ימים ושנים טובות. דערנאך אבער גייט מען אויף פארקערט, אפילו אזא מין איד וואס שטייט אזוי נידריג, וואס די כהן גדול דארף מתפלל זיין ס'זאל נישט ארויסקומען א תקלה דורך אים, אלעס זאל גיין ווי ס'דארף צו זיין, ווער דארף דאווענען אויף אים? דער כהן גדול. דער איד אויך איז דער כהן גדול האט א שייכות מיט אים, ער פארבינדט זיך מיט אים און ער דארף מתפלל זיין אויף אים. און אויב חס ושלום דער כהן גדול איז נישט מתפלל געווען און עס איז ארויסגעקומען אזא מין תקלה, איז טאקע דער איד זיצט אין איר מקלט ביז ווען דער כהן גדול שטארבט, ווייל דער כהן גדול האט א שייכות אפילו מיט אזא מין איד. וואס אינטערעסאנט איז אז ווי געזאגט דאס איז א שיחה פון שבת פרשת מטות מס' תשי ל עמוד ד', דער חלק וואס איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות איז דער חלק וואס דער רבי האט מגיה געווען, און דעם חלק בלתי מיגע, די חלק וואס דער רבי האט נישט מגיה געווען נאר וויאזוי דער רבי האט עס געזאגט ביי דעם פארברענגען, האט דער רבי צוגעלייגט נאך א ווארט, א געוואלדיגע ווארט, אויף די פריערדיגע פרשה, פרשת מטות. דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, מיר דארפן נעמען נקמה, נקמות, נקמות בני ישראל, נקמה פאר דעם וואס די מדיינים האבן געטון פאר די כלל ישראל, משה רבינו ווי דער פסוק זאגט ווייטער איז געגאנגען זיך אננעמען נקמת ה', די נקמה פארן אייבערשטן. לאמיר זיך אריינטראכטן. נקמה פאר די ארץ ישראל, נקמה פאר רייבער שליט א, רבי שליט א געט א צווייטע ארט אז די צוויי זענען פארבינדן, די נקמה פאר אידן און נקמה פאר די אייבערשטער איז איין זאך, די אייבערשטער קוקט עס אן אז ס'איז די אידן'ס נקמה, די אידן קוקן עס אן אז ס'איז די אייבערשטער'ס נקמה. אבער לאמיר זיך אריינטראכטן. וועגן וועם רעדט מען? וועמען האט מען דא געהארגעט? וועמענ'ס בלוט דארף מען נקמה נעמען? די צדיקים זייט מיר נישט געהארגעט, זייער נקמה דארף מען נישט נעמען, מען רעדט וועגן אזעלכע נידריגע אידן, אידן וואס זענען נעבעך דורכגעפאלן מיט פאעור, מיט די בנות מואב, מיט די בנות מדין. אזעלכע אידן, די זענען געשטארבן, און אפילו אויף זיי זאגט דער אייבערשטער, מען דארף גיין נקמה נעמען פאר זיי, ווייל א איד, נישט קיין חילוק ווי ער האלט, איז ער א איד, און ממילא איז עס נקמת השם, נקמת בני ישראל. מיר שטיין מיר אין די דריי וואכן, זיי זיך מחזק זיין, צוליב שנאת חינם איז חרוב געווארן די בית המקדש, און ממילא ווילאנג די בית המקדש איז חרוב געווארן איז א סימן אז מ'האט נאכנישט מסכם געווען אט די שנאת חינם, דארף מען זיך מחזק זיין מיט די אהבת חינם, נישט א חילוק יעדע איד ווי ער האלט, ביי וואס ער האלט, צו ער איז א איד וואס רחמנא לצלן האט געהארגעט א צווייטע איד, צו ער איז א איד וואס רחמנא לצלן איז דורכגעפאלן מיט די עבודה זרה פון פאוער, מיט בנות מואב בנות מדיין, יעדע איד איז א איד, און פונקט ווי דער כהן גדול דארף ער זיך פארבינדן מיט יעדע איד, און דורך דעם וועט ער טאקע זוכה זיין גאר אינגיכן צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. א גוט שבת.